Pnawn da, croeso i'r uh, sesiwn pnawn yma, um, croeso'r gweminar. Uh, mi fyddwn ni'n edrych pnawn yma ar yr offer sydd ar gael uh, ar hwb, ac mi fyddwn ni'n gobeithio rhoi trosolwg sydyn i chi o beth sy'n bosib i chi fel athrawon yn gwneud hefo uh, gwahanol offer yma. So mae'r sesiwn mae pnawn yma'n fyw, mae hwn yn brofiad eitha newydd i ni. Uh, Dyna ni dal yn tri arfer hefo y dechnoleg. Mae'n cymryd chydig amser weithiau i ni fod yn newid uh, rhwng cyflwynwyr, felly plis byddwch yn amyneddgar. Uh, Mae'r elfen o wneud o'n fyw yn gwneud pethau chydig bach mwy cyffroes, os ydych chi byth yn gwybod uh, beth sy'n mynd i ddigwydd. Sy'n edrych drwy ffenast o'n, mae'n edrych yn eitha du, uh, felly croesi bysau, na fydd yna fell adrana, a fydd y trydan yn ffwrdd o'r bethau felly. Um, ond os fydd pethau ddim yn mynd yn smooth, ydych chi byth yn gwybod felly, bydd yn gweddio fell adrana, pwy o wyr. Um, ond gobeithio am y gorau, gobeithio bydd pethau, pethau rhedeg yn eitha llyfn um, pnawn yma. Um, felly gweminar ydy hwn, os ydych chi erioed wedi cymryd rhan yn gweminar o blaen, fyddwch chi ddim yn cymryd rhan drwy ddefnyddio eich camera a'ch microfon. Ond mae yna bosib i chi fod yn gyrru cwestiynau uh, i mewn i'r tîm bro yma. Da ni jyst angen profi wan, yn ni siŵr fod hyn yn gweithio. Felly, os ydych chi'n edrych ar ochr dde eich dudalen uh, ar hyd y top, mi ddylsech chi weld um, swigan siarad, a mae yna ofynod yng nghanol y swigan siarad. So, os ydych chi'n clicio ar yr botwm yma, mae bosib i chi wedyn fod yn gyrru uh, cwestiynau i'r tîm i fod yn ei atab pnawn yma. Felly, mae gennym ni Osian y Sian yn eistedd yn y cefndir. Um, a maen nhw'n mynd i fod yn ateb eich cwestiynau chi. A'r holl bwrpas o y rheswm bod ni'n neud hwn yn fyw heddiw, di bo chi'n cael y cyfle i fod yn holi cwestiynau. Felly, plis manteisiwch ar y cyfle, unrhyw beth ydych chi'n hoffi ofyn, gyrwch y neges drwy uh, er, er botwm dwi wedi cyfeirio at fan hynt, a mi fydd y tîm yn wedi gorau wedyn i ateb gymaint o uh, gwestiynau gallwn ni. Dyn ni gyd fynd efo'r sesiwn pnawn ma, mae yna ddogfen da ni uh, wedi pharatoi, dogfen ar-lein ydy hwn, so mi fydd Howell ar rhannu'r link uh, i'r ddogfen yma ar yr ochr um, lle da chi'n holi'r cwestiynau ac yn gweld y sgwrs ac yn y blaen. Mi yw'ch chi weld y link yn ymddangos yn fan hyn. Um, a gwirionedd ydy, fyddwn ni ond yn gallu crafu'r wyneb heddiw wrth edrych ar, ar gwahanol wasanaethau sydd ar gael. Felly bwriad yr adnodd ydy tynnu'ch sylw chi at gwahanol gefnogaeth sydd ar gael pe bai chi wedyn yn dymuno mynd i ddysgu mwy am unrhyw beth da ni yn ei ddangos heddiw. So fel dwi'n dweud, wnaeth Howell rannu'r link i hwnnw yn yr ochr efo chi iwan. Mi fyddwn ni'n rhannu'r link yma um, sawl gwaith uh, yn ystod y sesiwn pnawn yma. Felly, mae dynnu'r pwysau oddi arnoch chi i wneud lot o nodiadau, mae unrhyw ddeunydd dysgu proffesiynol pellach, mi fydd o wedi cael ei gynnwys yn y ddogfen yma sy'n cael ei rannu hefo chi. Allwch chi plis jyst gyrru helo neu bawd i fyny neu wbath i ni drwy'r nodwedd um, Q&A, jyst ni'n cael gweld bod hwnnw'n gweithio. Da ni wedi cael ambell un dy pnawn da wan, so mae'n rhaid bod hwn yn gweithio. So dwi'n meddwl bod ni'n barod i fynd. Um, mae gynna ni gychwyn pnawn yma, mae gynna ni Pete Thomas, mae Pete yn aelod o tîm Hwb yn Llywodraeth Cymru. Mae o'n mynd trosolwg cyflym i chi o beth ydy Hwb, uh, sut mae wedi esblygu dros y blynyddoedd dwytha. Mi fydd y cyflwyniad yma yn Saesneg, uh, a wedyn mi fydd gweddill y sesiwn yn Gymraeg yn dilyn hyn. So, thank you very much, Pete. Uh, it's over to you.
Helo, helo, pnawn da. Um, fel dydodd Gwion, Peter Thomas ydw i. Uh, dwi'n uh, aelod o'r tîm hwb yn y Llywodraeth Cymru. Uh, dwi'n wrth fy modd i fod yma. Diolch am y gwahoddiad. Um, helo, can you hear me? Uh, popeth yn iawn?
Ynddi, yeah. popeth yn iawn. Right, helo dde, pnawn da. Peter Thomas ydw i. Um, fel dwedodd Gwion, uh, dwi'n aelod o tîm Hwb yn y Llywodraeth Cymru. Dwi wrth fy modd i fod yma. Diolch yn fawr am y gwahoddiad, am y, am y sians i siarad â chi. Um, Mae'n rhaid i mi dweud, dwi dal yn dysgu'r iaith. Felly, dwi ddim yn digon hyderus i gyflwyno y gweddill yn Gymraeg, sori, mae'n uh, ddrwg gen i. Ond, um, wel, dwi hefyd yn dod o'r gymoedd de Gymru, felly mae fy Cymraeg yn mwy fel Wenglish, so better continue in English so, yn y Saesneg, sori. Okay, so um, I'm not sure, but can you see my presentation live on the screen now? Is that right? Howell's pressing all the buttons, I think. Yeah, a couple of nods, perffaith. Okay, so

Felly gret, lot o wybodaeth yn fanna am gefndir hwb a beth di oblygiadau fo gan y blaen. Wedyn, be da ni'n mynd i wneud am weddill y sesiwn wan ydy cyflwyno yr gwasanaethau sydd ar gael um, i chi drwy hwb. So, da ni'n mynd i fynd drwy rhaglenni. Fel dwi'n dweud, trosolwg byr sydyn fydd hyn. A fydd unrhyw wybodaeth ychwanegol dych chi angen wedyn i ddysgu mwy am y rhaglenni yma, mi fydd o ar gael um, yn y ddogfen. Dwi'n siŵr wnaeth Howell rannu'r link yn y ddogfen yna i chi eto wan yn, yn, yn yr adran chat. Wedyn, dwi'n mynd i chi drosodd fan i Howell, Howell Roberts, mae'n aelod o'r tîm digidol, mae Howell yn mynd i gychwyn trafod uh, Flipgrid ydych chi. Diolch Howell.
Diolch yn fawr, Gwion. Uh, helo bawb, gobeithio bod pawb yn iawn, a diolch yn fawr iawn i Pete hefyd. Um, felly, mae'n lot o bethau ar gael ar hwn. Felly heddiw, nhw'n ni jyst cael gweld uh, y math o bethau sydd yna, um, a edrych chydig bach mwy ar meddalwedd o'r enw Flipgrid, a wedyn byddwn ni'n mynd trwy ambell i beth arall. Ond y benna Flipgrid fydda i'n edrych arno fo. Felly, wrth fynd, A'r hwb, a mewn gofnodi, wel, cyn mewn gofnodi, so ni'n mynd ar yr menu fan hyn, so ni'n newid i Gymraeg wan, ni'n cael gweld yn y Gymraeg. A mynd i'r ddewislen, mae'r opsiynau yna yna. Ond unwaith mae, ydyn ni'n mewn gofnodi, mae yna ddipyn fwy o, dde, o ddewis wedyn yn cael ei uh, ddangos. Fel i'r cyfrifiadur wneud i beth rwan. Bach yn ar y deg heddiw. Dyma ni. Felly, unwaith yn ei di mewn gofnodi, os ni'n pwyso'r bwtwm yma, erbyn ywan, mae yna fwy o bethau wedi ymddangos. Felly, yn beth cyntaf, yna i wneud i mynd lawr i Flipgrid i fan hyn. A be mae'n neud gynta, mae'n gofyn os ydych chi eisiau mewn gofnodi yn defnyddio eich uh, cyfrif uh, Microsoft neu un Google. Felly, yr unig beth sy'n eisiau bod yn um, ymwybodol ohono fo fan hyn, os ydych chi yn dewis un Google, bod chi'n defnyddio Google bob tro. Felly, be nain, efo yna, swnio chi'n sydyn o'n. So, os dwi'n mynd allan o hwn, dyma be gewch chi os ydych chi'n mynd arno fo tro cyntaf. Felly, os ydych chi'n mynd ar ei Microsoft tro cyntaf, mae eisiau chi ddefnyddio ein Microsoft trwy'r adeg wedyn, um, yn lle defnyddio ein Google weithiau wedyn defnyddio Microsoft. Achos be mae o'n wneud, mae'n creu dau gyfrif gwahanol. Felly, jyst cofio pa un uh, ydych chi wedi ddewis y tro cyntaf, a dewis hwnna bob tro wedyn. Os na i ddewis yr un Microsoft eto rwan, A mi ai i mewn i'r cyfrif yn gofyn i chi eto am eich manylion hwb. Ni, mae chydig bach yn ar y deg heddiw fel o'n i'n dweud. Felly, ffordd mae Flipgrid yn gweithio, neu'r iaith mae Flipgrid yn ddefnyddio, ydy grids. Okay? Grids ydych dosbarthiadau chi. Okay? A wedyn, yn fyma, ydych chi'n gweld, mae gen i fe, um, chwech dosbarth o fewn yn Flipgrid i. A fel ydych chi'n gweld yn fan hyn, uh, mae o'n deud bod yna un topic yn y dosbarth yna, mae'n ddau topic yn y dosbarth yna, felly topic yn iaith Flipgrid ydy'ch pwnc chi mewn ffordd neu eich tasg chi, y tasg, tasg y diwrnod fath o beth de. OK, felly be ydy Flipgrid? Felly Flipgrid ydy platfform i osod fideos i ddisgyblion o fewn y dosbarth uh, gen yr, uh, yr athro neu'r athrawes a wedyn mae o'n ffordd ddiogel iddyn nhw edrych ar y fideo neu ydych chi wedi greu a wedyn gyrru yn ôl, uh, gyrru fideo yn ôl i chi uh, fel ymateb. Um, a mae'n anhygoel gweld uh, be fysa rhai plant yn dweud wrth sgrin a fysa nhw'n dweud wrth yr athrawon. Um, fedrwch chi weld mwy o bersonoliaeth yn dod allan gan yr unigolion, a mae'n bersonol iawn i'r plant, ynddo. A mae'r plant, efallai, sy'n swil yn y dosbarth, uh, yn dod allan efo, efo bob math o bethau ar sgrin. Um, mae'n rhoi llais i'r plant, Um, a hefyd, be mae'n neud ydy rhoi amser i'r plant feddwl am yr ateb, yn hytrach na weithiau yn y dosbarth, dyn ni'n gofyn cwestiwn a mae'n rhoi y plant ar y spot ydy. Mae hwn yn gadael nhw gymryd amser i feddwl beth nhw eisiau ddeud a wedyn postio fideo yn ôl lle. A beth arall mae'n neud ydy adeiladu cymdeithas a perthynas o fewn dosbarth, rhywbeth sydd wedi bod yn amhosib i wneud mewn ffordd um, yn, yr, yn, yr, um, yn ystod yr cyfnod anodd yma, da ni wedi bod drwy fo, ac yn dal yn efo um, ar hyn o bryd. Lly. Felly, ia, mae o'n ffordd o rannu fideo nôl ymlaen hefo um, disgyblion y dosbarth. Reit, felly, o'n i'n sôn o blaen, gred ydy dosbarth, a um, os o'n i'n mynd mewn i'r dosbarth yma rwan, uh, gawn ni weld, fi wneud un moc i fyny fan hyn, dosbarth ffug. Ac um, o fewn fan hyn, mae gennym ni un neu dau dopic. Okay? Felly be nai, a i yn ôl rwan i'r uh, nôl i My Grids a creu dosbarth newydd. Felly wrach, os ydych chi ddim wedi defnyddio Flipgrid o'r blaen, peth cyntaf ydych chi eisiau gwneud ydy mynd i Add New Grid. Felly adio dosbarth newydd da. Felly, yn fan yma, um, dych chi'n dewis enw i'r dosbarth, felly yn rhoi dosbarth uh, moel o famau. A y peth nesaf eisiau dewis ydy school email yma hyn. Oce, okay, na i just sôn chydig bach mwy am hwnna yn y dydalen nesaf. Ond school email sy'n eisiau dewis. A wedyn mae'n gofyn, os ydych chi eisiau newid y cod fysa'r plant yn ddefnyddio ar er mwyn cael um, access i'r i'r um, i'r Flipgrid yma mewn ffordd. Felly, dwi am roi um, moel famau i lawr fel uh, enw i'r dosbarth a wedyn pwyso next. Dyna fama, dyma lle mae ychydig bach o ddiogelwch yn dod i mewn. Felly, ar hyn o bryd, dim ond pobl sydd ef access i account at hubmail.net yym fydd yn gallu defnyddio Flipgrid yma neu fydd yn gallu gweld y fideos mae pobl wedi greu. Ond un peth sy'n eisiau gwneud yn siŵr bod ni'n gwneud yn fan hyn ydy, mae eisiau adio yr, he, yr um, e-bost newydd hefyd i mewn. Dwi mae y domain yna wedi cael ei chwynegu hefyd. Dwi, yr hubmail.net oedd yr hen domain, a hwn ydy'r un newydd. Uh, felly, mae eisiau pwysau enter fanna. Dyn, unrhyw un efo'r account yna, fydden nhw'n cael access i Flipgrid. Yn pwysau next. A rwan mae'r grid yn barod. Yn syth yma, mae ydych chi weld rwan bod posib rhannu hefo Microsoft Teams, neu mae posib rhannu hefo Google Classroom. Felly mae hyn yn, yn gwneud pethau'n yn haws o ran hynny. Felly. Um, a hefyd, mae posib copio yr, um, yr URL na mewn ffordd, a i osod o mewn unrhyw ffordd, os ydych chi'n gallu rhoi ar CISO neu dros e-bost i'r plant, um, dibynnu pa, sut ydych chi'n cysylltu efo'r plant uh, o ddydd i ddydd. Wedyn, mynd i'r GoTO grid. a mae nosbarth wedi cael ei greu wan. Dyn automatic, be sydd yn digwydd ydy bod uh, Flipgrid yn creu topic i hunain yn automatic. Um, dwi jyst yn mynd i ddileu hwnna wan, cael gwared o hwnna. Fel yna. Iddo delete. Felly rwan, does yna ddim topic yna. Felly, peth cyntaf, rydw ni'n neud yn fan hyn, ydy edrych ar y co-pilot. Dwi'n clicio ar y co-pilot, be mae hyn yn alluogi chi wneud ydy adio mwy o athrawon um, i fod yn rhan o'r grid. Mae hwnna wrach o bosib yn um, fath rhyw added security mewn ffordd, um, oherwydd bod yna athro arall yn gallu gweld be mae'r be ma plant wedi, wedi rhoi i fyny, a hefyd wrach be mae'r athro yn rhoi i fyny hefyd. Um, felly, peth nesaf sy'n gwneud ydy rhoi add new topic. A wedyn mae o'n mynd â chi drwy y camau o greu topic newydd. Okay? Felly, sos o blaen, yna ffrind i fi ofyn, dwi eisiau, um, dwi eisiau gofyn wrth y plant, um, gan bod gen i ddim mabolgampau yn yr ysgol y flwyddyn yma, dwi eisiau nhw ffilmio nhw yn gwneud mabolgampau adra ac yn gyrru o'n ôl i mi. Neu y siampl arall ydy bod, bod um, y plant ienga wrach uh, jyst yn dweud helo a bod nhw'n cael gweld um, i'w athro neu athrawes. Felly, ni'n ei roi yr esiampl cyntaf neu, ni'n rhoi mabl gampau fan hyn, i chi mwyn chi gael gweld rwan. Mabl gampau. Mae yna le wedyn i roi chydig bach mwy o fanylion yn y prompt yn fan hyn am y dasg. Da ni'n jyst rhoi mabl gampau am heddiw, ond fe drwch chi weld bod posib rhoi mwy o gyfarwyddiadau yn fanna um, i'r plant, oce? Okay? Um, y peth nesaf ydy, mae gennych chi ddeg munud i recordio eich fideo chi i roed i'r plant, ond fedrwch chi gwtogi um, uh, yr amser sydd ar gael i'r plant recordio a rhoi rhywbeth yn ôl i chi. Felly, os ydych chi eisiau ateb o fewn, chwa, ateb sydyn, So chi'n gallu rhoi o lawr i bymtheg eiliad, ond ar hyn o bryd dwi'n hapus efo, mae'n rhoi munud a hanner yn rhyw daroedd um, fideo mabel gampau yn ôl. Mae hwn yn ddarn hynod, hynod bwysig, oce? Okay? Felly mae rhaid i hwn fod ymlaen. Mae posib switio fo ffwrdd Um, fi'n meddwl bod o'i ffwrdd yn automatic, felly jyst byddwch yn ofalus yn fanna bod, chi, bod hwnna ymlaen. Video moderation ydy hwnna. Felly mae hwnna'n galluogi, os oes yna rhywun, os oes yna disgybl yn gyrru fideo i chi, mae rhaid i chi wylio fo ac, um, a deud bod o'n iawn, chwa, bod yna ddim byd anweddus yno neu rhegi neu beth bynnag, um, cyn i neb arall fedru weld o. Felly, newch yn siŵr bod hwnna ymlaen. Wedyn, hwn ydy'r ffordd o drio cael y plant, um, ysbrydoli'r plant. Um, mae'n rhannol ffyrdd o wneud hyn, so chi'n gallu recordio fideo eich hun o'ch gwyneb chi, rydych chi uploadio fideo ydych chi wedi creu o'r blaen, neu fydwch chi ddefnyddio YouTube, wrach yn yr achos yma fydwch chi'n defnyddio clip o Usain Bolt yn rhedeg, a wedyn wrach sy'n nhw'n trio efelychu hynny. a wedyn, chwa, mae gennych chi lot o bethau eraill yn hyn. Ond heddiw, be nhw'n ni, nhw ni edrych ar y record y fideo. Gwasgu hwn. A wedyn, cymryd chydig bach amser i lwytho. Ac ar yr ochr yn fan hyn, mae hwn yn feature handi i gael, felly Os ydych chi, fatha fi, ddim yn gallu cofio be ydych chi eisiau ddeud wrth y plant, mae posib rhoi y sticky notes ar ganol uh, uh, y sgrin, a fydd o ddim yn, yn ychwanegu'r sticky notes uh, fel rhan o'r fideo. Felly mae posib teipio yma ne, be bynnag ydych cyfarwyddiadau chi. Um, fydd hynny'n hwyluso pethau. Rhaid y gwylod, mae'n ambell i ffilter, text, a mae posib rhoi sticker dros eich gwyneb chi er mwyn um, cuddio'ch gwyneb. Um, fedrwch chi roi, um, mae yna un ffilter yn hyn, dwi'n gweld yn eitha defnyddiol plant ar gyfer plant swil o'r eich, os nhw'n rhoi pixelate ymlaen, os dyn nhw'n eisiau danos y gwynebau. Um, dwi'n dweud rhoi hyn ffwrdd fel e. Oce, okay, dyma'n opsiynau eraill fan hyn. So, os ni'n pwysau'r bwtwm yma, ni'n fewn o dda heddiw, os ni'n llawer o amser, ond mae posib uwch lwytho fideo ydych chi wedi greu'n barod, yma ne, um, fel rhan o'r fideo, a wedyn yn fan hyn, Mae posib rhannu sgrin, mae hwnna'n rhywbeth newydd sydd wedi dod fewn i um, Flipgrid, ond o'n i ddim dros hwnna heddiw. Felly, o'n i jyst dros yr, y basics heddiw. Oce, okay, felly dwi'n rwan yn hapus a dwi'n barod i recordio uh, fideo, rhoi neges dros fideo i'r plant rwan. Dwi'n unig beth sydd dwi angen neud ydy pwysau record. Helo blant, gobeithio eich bod yn iawn. Uh, gan fod yn, gan ni fydd yna uh, Mabel Gampe yr wythnos yma, neu uh, Lenny, fysa chi'n gallu uh, gwneud fideo ond ych chi eich hunain yn rhedeg 100 metr i mi a yrru o'n ôl os gwelwch yn dda. So pause. Dyn ni'n hapus, ydych chi adio mwy hwnna os ydych chi eisiau, fel dwi'n mynd ymlaen. Chi review i weld os ydych chi'n hapus a wedyn chi adio'n fwy. Helo blant, gobeithio bod yn iawn. Neu, neu mynd yn ôl, dwi'n hapus fo a mynd ymlaen. Um, wedyn, be mae'n ofyn amdano chi wedyn ydy creu selfie, lle mae plant yma wrth i bodd efo selfies dyddi yma amdan. Felly, y rheswm dwi'n ei selfie ydy pan fyddwch chi'n cael gwaith y plant i fewn, bydd yna rhywbeth rhyw gylch bach e, digon tebyg i beth ydych chi'n weld ar Instagram, pobl sy'n dod yn Instagram, a fydd yna lun uh, thumbnail o'r, or plentyn yna, uh, yna felly mae jyst yn, yn gwneud pethau chydig bach um, gwell o ran ydych chi'n gallu gweld yn sydyn pwy sydd gyrru'r gwaith i chi. Lle, jyst rhyw fath eto, tynnu llun, ddim neu'n byd am y llun yna, lle dwi'n hapus, sy'n mynd ymlaen. Eto, mae gennych chi'r features yma ar hyd y gwyllo os ydych chi eisiau. Ac yn slo bach, Ond bydd yr rhyngrwyd yn ar y deg heddiw, mi fydd o'n creu yr, uh, y topic i chi. Dyna fo, complete. Felly, ychydig bach mwy o bethau fan hyn i wneud cyn creu y topic. Dydych chi wedi creu y ffocws yma na. Dydych chi eisiau clicio rwan, more options. A mae posib rhoi tip ar sut i wneud yr dasg um, i'r disgyblion. Wedyn mae posib rhoi attachments, URL, os ydych chi eisiau rhoi PDF, dyna fysa'r lle i roi hwnna er mwyn gwylio'r PDF cyn gwneud rhyw dasg. Um, topic status, felly os di'n actif, mae um, pwy bynnag sydd wedi cael y cod gennych chi'n gallu i weld o. Os ydych chi'n rhoi ar frozen, Yym, maen nhw'n gallu weld o, ond dydyn nhw methu recordio um, fideo, ac os yw'n hidden, wrth gwrs, dydyn neb yn gallu weld o. Felly mae rhaid o fod yr actif er mwyn i'r plant um, allu uh, creu fideo. Rwy'ch chi wedyn newid yr launch a free state yn ôl fanna, Um, wedyn, ambell i beth arall ydych chi eisiau droi neu'n siŵr bod i ffwrdd ydy'r view count a likes. Dyn ni'n wisio i'r plant fynd fewn rhyw gystadleuaeth uh, faint o likes neu faint o view count sy'n mynd i gael. A wedyn, un peth arall sy'n ni'n siarad amdano fan hyn ydy student, student replies. Felly fysa plentyn yn gallu um, uwchlwytho fideo, ac os di hwn ymlaen, fysa plentyn arall yn gallu ymateb i'r fideo yna. Um, felly wrach, os so hwnna'n rhyw nodwedd fysa chi'n hoffi gael, ond wrach mae'n eisiau siarad amdano fo gyntaf a, a cytuno um, os ydych chi yn ei wneud o neu ddim. Ar hyn o bryd, gan i, dwi wedi droi o ffwrdd. A wedyn, cadw uh, feedback yn basic, A wedyn, create topic. Yn beth ydych chi'n cael wedyn, ydych chi'n cael cod dim ond ar gyfer y topic yna. Felly, os ydych chi wedi rhannu'r cod dosbarth efo'r plant ar y cychwyn, chi'n gwybod yr un um, moel fame yna, fysa ddim angen rhannu hwn eto efo'r plant i ddeud y gwir, achos fysa nhw'n gallu jyst mynd fewn ac allan. um, i'r dos, dosbarth. Os ydych chi eisiau rhannu um, cod i'r topic, dyma, mae'n gweithio yn yr un ffordd. Lly. Bydd all set, barod i fynd. A dyma ni. Felly, os sa'n nôl am i dosbarth ymweld famau, fedra i weld am bod fi wedi creu un topic fan hyn. a bod y topic yn yn actif, oce? Okay? Felly, os ydw i eisiau gweld sut mae hwn yn edrych i uh, blant, so amser ni'n mynd i view yn fan hyn, a mae'n dweud view as a student. Felly, pan mae'r plant yn derbyn um, notification, neu um, rhywbeth fydd nhw yn gweld, fydd nhw'n gweld hwn, fydd nhw yn dewis um, un o'r heina, er mwyn dewis i'w uh, cyfrif hwb. Ac eto, wneith o mond gweithio hefo cyfrif hwb uh, gan bod chi wedi gosod hwnna ar y cychwyn. Da. Mae'n bwysig um, bod y plant yn deall hynna. Mae ambell i riant dwi wedi cael yn dod yn ôl ac yn dweud bod o ddim yn gweithio, wel, achos bod nhw wedi defnyddio i'w e-bost personol ydy o. Felly, dyma dosbarth moel famau, dyma beth mae plant yn weld. Os oes ni wedi rhoi um, cyfarwyddiadau yn y description, mae sydd wedi dod i fyny mewn hyn. A mae'n ei deitl, a wedyn mae'r plant wedyn yn gallu gweld y fideo dwi wedi greu, yn gofyn wrthyn nhw be i wneud. Helo blant, gobeithio bod yn iawn. Uh, gan... A wedyn, sydd nhw'n sgrolio lawr, yr unig beth fy nhw'n weld wedyn ydy'r darn plus efo'r moderated fan hyn. Ddim nhw'n gwybod yn syth, os dyn nhw'n gyrru rhywbeth, um, fy mod ddim wedi weld o gyntaf cyn rannu fo pawb arall. Ddim, Mae'n gweithio union rhyw fath, um, mae'n gweithio union rhyw fath ar ochr yr, um, y plant ag ydi o ar ochr y thrawon. Fes ni'n pwyso record a response, yn se'r plant wan yn recordio hynna yn rhedeg y can metr yma. Um, union rhyw fath, oce? Okay? Felly mae gen nhw'r sticky notes ar yr ochr yna hefyd, os dyn nhw isio. Wedyn, ydych chi'n gallu gweld fan yma gen nhw limit o funud a hanner fel o'n i wedi osod iddyn nhw. Dyma hwn ar yr ochr, sy'n danos y topic, o'r achos wedi, os oes wedi sgwennu'r um, cyfarwyddiadau sy'n dod i fyny er mwyn atgoffa nhw'n union be oedd y dasg. Um, a wedyn, et, ia, mae o jyst yn mynd drwy hwnna eto, lle ysych chi recordio, rhoi selfie, a wedyn postio, A dyna ni wedyn, y sefon dod i fyny ar sgrin yr athro wedyn fel bod yna rhywun, felly so'r athro mynd fewn i fan hyn, mewn i'r map o gampau, ac yn hytrach na zero responses yn fan hyn, uh, mi ysa'ch chi'n gweld uh, uh, nhw'n dod i, dod i fyny fesul uh, disgybl lle. Um, da ni'n mynd i weld wan mewn i ddosbarth er mwyn Dosbarth arall er mwyn chi gael gweld beth sy'n posib gwneud. Bwysau mewn i dosbarth yma, yma. mynd mewn i topic. Dwi'n gweld bod yna bedwar person wedi rhoi fideo yn hyn, ac ar hyn o bryd mae pob un o hyn yn hidden, oce? Okay? So unwaith ydw i yn troi hwnna i active, Mi fysa pob un aelod o'r dosbarth um, neu sydd wedi ymuno efo Flipkid yn gallu gweld y fideo yna. Felly dwi'n hapus ar hyn bryd bod neb arall yn gallu gweld uh, fideos pobl eraill. Okay? Uh, felly os dwi'n mynd mewn i waith um, yr unigolyn yma, Dwi wedyn yn gallu gweld yr ymateb. Yn fanna. A wedyn, be dwi'n gallu gwneud ydy gasod rhoi um, adborth i'r plentyn. Felly mae hwnna'n gweithio union i fath. Eto, mae'r ma sgrin yma yn dod yn, um, yn gyfarwydd efo chi. Felly mae'n gweithio union i fath eto os ydych chi'n gyrru um, ymateb neu adborth yn ôl i'r unigolyn yna. A hefyd, yn y gwylod, mae yna le wedyn i roi comments yn ôl dim ond i'r unigolyn yna. Felly wneith yr, yr feedback neu'r adborth mond fynd yn ôl i Ffion a hefyd wneith y comments dim ond fynd yn ôl i Ffion. Hwn sy'n siŵr bod yn, yn ymwybodol ohono fo, di'r reply button ar y gwylod fan hyn. Os fysa chi'n defnyddio hwnna, mi fysa um, y reply yn mynd i'r plant eraill, fe fysa'r plant eraill yn gallu gweld yr, yr adborth. Felly dim ond sticio i'r ochr dde yma, a wedyn dyn ni'n gwybod bod ni'n saff wedyn. Feature arall yn fan hyn ydy, os ydych chi wedi cael lot o um, fideos, fel y Mabel Gamp yma, ac eisiau creu, creu un fideo mawr o'r gwaith cyfan, mae posib pwyso'r bwtwm yma fan hyn, uh, mixtapes, a be mae'n neud ydy creu playlists o'r, or fideos i gyd. Oce? Um, a dyna ni Flipgrid yn sydyn. Felly peth nesaf na i cyn pasio nôl i Gwion ydy mi na i edrych ar Google a mynd edrych ar nodweddion sy'n ar Google. Felly eto mae rhaid mewn gofnodi er mwyn gweld Google for Education yn fan hyn. A unwaith da chi wedi clicio yna fo, o ran dewis hwb, mae hwb yn wedi penderfynu um, wrth wasgu'r bwtwm yna, ydych chi'n mynd syth i classrooms, ond be mae yna rhai pobl ddim yn ymwybodol ohono fo, ydy fod yna, um, yn ogystal â'r classrooms mae fan hyn, felly mae posib yn mewn iddyn nhw, mae yna beth ydych chi'n galw'n waffle ar yr ochr fan hyn. So, da ni'n clicio ar y waffle, Dych chi wedyn yn gweld yr holl apps sydd ynghlwm hefo um, Google for Education. Dwi'n gennych chi Docs, Sheets a Slides sydd fel Word, Excel a PowerPoint. Mae gennych chi Sites sydd yn galluogi chi greu gwefannau hawdd um, ofnadwy. Um, mae gennych chi uh, Google Forms er mwyn creu um, holiaduron os ydych chi eisiau.

Iawn, mi ddylswch chi weld yn sgrin i wan. So, dwi'n di siarad yn gyflym iawn efo chi am Google Classroom. A swn i'n meddwl bod oedd dipyn o hwnna chi yn defnyddio Google Classroom uh, yn barod. Y rheswm dwi'n dweud hynny ydy, mae hwn uh, wedi cael ei um, dderbyn yn ffafrol iawn o draws y wlad i gyd. Hwn dyn y rhaglenni mwy poblogaidd sy'n ni'n dweud sydd ar hwb. Um, wedyn, mae bosib bod eich ysgol chi'n defnyddio hwn tu allan i gyfrifon hwb, so bod gennych chi eich cyfrifo Google eich hun wedi gosod. Yn newyddion da di bod o bellach ar gael ar hwb ys i'w ddyn o mis. Wedyn, mae'r opsiwn yna wastad i chi fod yn defnyddio hwn hefo, um, fel o Pete yn sôn, gynhach yr single sign-on, So mae gennych chi un cyfri, a mae hwnna wedyn yn gweithio um, ar bob dim chi. So Google Classroom, yn syml syml, ffordd iawn, ffordd syml iawn i chi fod yn uh, rhannu a derbyn gwaith gan uh, ddisgyblion. So hwnna'n gallu bod mewn sefyllfa dosbarth, um, pan mae pethau yn mynd yn ôl i'r normal, neu so mae'n gallu bod mewn sefyllfa, mae wedi bod yn ddefnyddiol iawn i lot o ysgolion yn ystod y cyfnod yma o ddysgu o bell. Felly mae o'n caniatau, cyn belled bod gennych chi fynediad i'r we, mae'n caniatau i chi fod yn gosod tasga a wedyn derbyn gwaith a wedyn cadw hwnnw yn drefnus hefyd i gyd mewn un lle. Felly beth dwi'n mynd i wneud ydy dwi'n mynd i sgrolio lawr, mi allwch chi fod yn aelod o sawl dosbarth gyda llaw. um, mi allai i fel athro, mi allai gael rheolaeth dros nifer o ddosbarthiadau. So, so ni'n gallu cael uh, math set 1 blwyddyn 10, math set 1 blwyddyn 11, math set 2 blwyddyn 7. Mae yna um, nifer di ddiwedd, os dwi'n cofyn iawn, o ddosbarthiadau allwch chi fod yn rheoli. Rydw fath o safbwynt disgybl, Os ydw i'n disgybl, mi alla i fod yn aelod o sawl dosbarth gwahanol. So, swn i'n gallu cael Google Classroom ar gyfer um, mathemateg, swn i'n gallu cael Google Classroom wedyn ar gyfer um, gwersi Cymraeg ac yn y blaen. So, ddim cyfyngiad ar faint o ddosbarthiadau alla i fod yn, yn aelod ohonyn nhw. Um, reit. Dwi'n di sgrolio lawr o'n i ffeindio enghraifft i chi. Mae gen i ddosbarth yn fan hyn, yn rhywle, mae'n ei grŵp cydweithio. So dosbarth i hwn, nes i greu hefo grŵp o thrawon mewn cwrs hyfforddiant yn ddiweddar. Jyst i fi gael dangos beth yw'r prif nodweddion chi o fewn y dudalen Google Classroom. So dyma ni, dyn ni mewn yn y dosbarth, mae gen i ryw fath o ffrwd. Dwi'n sylwi'n syth bin, mae hwn yn ddangos yn, yn Saesneg. So os ein ôl i, rhan ôl un cam, mae bosib chi gael Google Classroom yn Gymraeg bellach, so diolch i Llywodraeth Cymru, maen nhw wedi gweithio hefo Google i gyfieithu fo. So i newid hwn yn Gymraeg, dwi'n wedi clicio ar uh, y G fan hyn, a dwi'n mynd i fynd i manage your Google account. So be allai wneud yn fan hyn, o'n i'n lle deipio language i mewn i'r search ar y top. A wedyn o fewn language, mi allai glicio ar y bensol math yn English, mi'n ei newid hwn wan i fod yn Gymraeg. So'r oll dwi angen gwneud ydy research Cymraeg, clicio arno fo, select. So sa'n nôl un tudalen. Dydy'r cyfeithi bob tro'n berffaith. Er enghraifft, mae wedi newid Google account i Google cyfrif. So mae yna rhyw chydig bach o bethau eitha doniol yna weithiau. Os a'i nôl i dudalen Google Classroom, a'i nôl mewn i'r dosbarth, A dyma ni, mae hwn wan wedi dod drwad yn Gymraeg. So mae'r dudalen cyntaf, dudalen ffrwd, yn debyg iawn i unrhyw dudalen cyfryngau cymdeithasol. So mae unrhyw gyhoeddiad neu unrhyw ddigwyddiad sy'n digwydd o fewn y dosbarth uh, mynd i'n ddangos ar dop yr rhestr. Felly dyma lle fysa chi'n mynd iwan i rannu negeseuon. So, so hwn yn andros o ddefnyddiol yn ystod y cyfnod yma o ddysgu bell. Mi allai rhoi cyhoeddiad i nosbarth neu mi allai roi cyhoeddiad i grŵp o unigolion o fewn y nosbarth ac yn y blaen. Bydd unrhyw dasg dwi fel athrawd i osod yn ymddangos ar dop yr rhestr um, fel yr un diweddara ac yn y blaen. So ffordd da i fod yn rhan yn y gysuon. Y brif dudalen fan hyn ydy ail un, sef gwaith dosbarth. Dyma lle da chi fel athrawon wan yn, yn trefnu um, y gwaith i mewn i ffolderi, a dyma lle da chi'n cadw trefn ar yr holl beth yn lle bod yn mynd yn llanast. Felly beth sydd gen i'n fan hyn ydy gwahanol ffolderi. Mae fyny fi yn llwyr beth dwi eisiau enwi'r ffolderi, so dwi'n athro cynradd, so mae sydd gen i ffolder deuryddiaeth, ffolder Cymraeg, ffolder Saesneg, mathemateg ac yn y blaen. Os ydych chi'n athrawon pynciol, mwy na thebyg mi fysa chi yn cael ffolderi sy'n cyfeirio at unedau arbennig o waith, yn cyfeirio at themau arbennig o fewn eich pynciau ac yn y blaen. Mae fyny i chi yn llwyr sut ydych chi eisiau gosod y dudalen yma. Be ydych chi'n gwneud ydy clicio ar y botwm creu, a mi allai ddewis pwnc. Felly allai greu mewn ffordd ffolderi ydyn nhw sy'n bodoli o fewn y dudalen. Ffordd, unig beth ydy ar ei ffordd ac i gadw trefn um, ar eich gwaith. Felly dwi'n wedi greu pwnc, os dwi'n wedi alw hwn yn grymoedd. Dwi'n athro gwyddoniaeth, dwi uh, wneud uned ar waith grymoedd, dwi'n wedi alw hwn grymoedd. Os yn sgrolo lawr dudalen o'n, dyma ni mae'r adran grymoedd yma barod i fi i'w boblogi fo. Be dwi'n gallu gwneud o fewn dalen yma, un o'r prif nodweddion ydy bod fi'n gallu gosod aseiniad. Aseiniad, gair arall am dasg ydi o. So mewn ffordd, dwi'n glicio arno fo, a dwi'n dweud title. So dwi'n edrych heddiw ar disgyr, disgyrchiant. Cyfarwyddiadau, so ni'n awgrymu'n gryw am bod chi'n cynnig uh, cyfarwyddiadau fan hyn a unrhyw feini prawf sy'n cyd-fynd efo'r gwaith ac, ac yn y blaen. Dyma lle sy'n chi'n rhoi do. Mi allai ychwanegu atodiad, so er enghraifft mae gennau fideo i blant fod yn gwylio ar YouTube sy'n cefnogi y syniad yma um, o ddysgu a ddisgyrchiant. So mi allai mynd at YouTube, dod o hyd i'r fideo, neu pastio'r link oddi ar YouTube yna ac yn y blaen. Neu efallai fe gennau stwff wedi storio ar fy Google Drive, neu efallai fe gennau stwff wedi storio ar fy nghyfrifiadur, sef yn gallu bod yn gyflwynydd PowerPoint, sef yn gallu bod yn ddogfen PDF, sef yn gallu bod yn ddogfen Word, neu sef yn gallu bod yn rhywbeth at Publisher, sef yn gallu bod yn unrhyw fath o ffeil 'swn i'n gallu atodi fel deunydd cefnogol i gyd-fynd efo'r gwaith. Um, os da chi eisiau gwahaniaethu, yr adran yma'n dweud pob myfyriwr, mi allai osod y gwaith i pawb yn y nosbarth i, neu mi allai ddewis grŵp unigol o blant. So dyma grŵp mwy abol o thalentog i, dwi'n mynd i fod yn gosod tasg unigol i'r tri yma neu mi allai ddewis pawb, so mae gennych chi hyblygrwydd yn yr, yn yr ystyr, yny, yn yr ystyr yna. Pwyntiau, Mae fyny chi yn llwyr rhan sut ydych chi eisiau diffinio hwn. Um, mi allai i alw hwn yn farciau allan o chwech, neu mi allai roed marc allan o ddeg, neu mi allai roed marc allan o gant, neu mi allai adael y gwaith heb ei raddio. Dibynnu llwyr beth i natur y dasg. Wedyn, mi na i roed hwn allan o ddeuddag, dyna sy'n cyd-fynd efo nghynllun marcio i.

ffordd chi oedd yn diffinio eich cynllun marcio chi. Os ydych chi'n cyd-fynd efo unrhyw asesiad um, cybac ac ati, mi allwch chi um, ddiffinio eich meini prawf a mi allwch chi ddynodi sawl marc a sawl pwynt ydych chi'n cael am y gwahanol adweddion ac ati. So mae hwnnw yna um, hyblyg iawn, mae fyny chi fod yn diffinio hwnnw ar eich liwt eich hun. Pan dwi'n barod, dwi'n clicio'r gair gosod. Dyma'r dasg yna wan, cael ei yrru allan. Tro nesaf fydd y disgyblion dod ar y classroom, byddwn nhw'n mynd i'r ffrwd a mae yna. So, mae G Clark wedi postio seiniad newydd disgyrchiant. So, nhw'n clicio ar hwnnw, maen nhw wedyn yn cael cyfle i fod yn, yn gysylltu efo'r dasg yna. Fel amser yn mynd i'n flaen, yn amlwg mae gennych chi lot mwy o bethau yn mynd i fod yn cyrraedd fan hyn ac yn poblogi. Wedyn, ffordd syml iawn neu ffordd sy'n fwy hwylus i chi fod yn cael trosolwg o'r gweithgaredd ydy'r tab ola yma, graddau. Dyma hwn yn tab sy'n gymharol newydd, sy'n glicio arno fo. Be dwi'n gallu gweld yn fan hyn yma ydy Enwa y dysgwyr, lawr yr ochr chwith, ac ar draws y top mae gen i'r holl dasgau dwi wedi gosod. Dwi mae hwn yn handi gyfer sawl peth, mi fyswn i'n gallu dilyn dy hiws ar draws fan, dwi'n gallu gweld beth di perfformiad dy hiws ar draws yr holl dasgau. Sut mae hi wedi bod yn perfformio, beth di marciau hi, Hefyd, be mae'n ddefnyddiol i weld pwy sydd wedi bod yn ymgysylltu hefo'ch tasgau chi. Os ydy Dŷ Hughes wedi cyflwyno'r gwaith yma, dwi'n cael y gair cyflwynwyd yn ymddangos, sy'n dangos pwy sydd wedi ymgysylltu efo'r tasgau. So'n sydyn iawn, mae'n rhoi trosolwg i chi o safbwynt athro, neu athrawes, mae'n rhoi trosolwg cyflym i chi o perfformiad a ymgysylltiad. O safbwynt pennaeth adran neu arweinwr canol neu hyd yn oed pennaeth yr ysgol, mae bosib i chi wneud eich taith ddysgu iwan, wneud yn, yn digidol, wneud yn rhithiol. So mewn ffordd, fe allai fel pennaeth fy mewn i sawl dosbarth efo yn yr ysgol, dwi'n gallu cael tros olwg sydyn gyntaf o'r ffordd be di'r tasga, sut mae'r perfformiad, sut mae'r safonau draws y tasga yma, sut mae'r ymgysylltiad, neu mi allai hyd yn oed fynd i mewn i waith unigolion. So allai agor y gwaith yma, lockdown diary, a mi allai Iwan weld gwaith unigol uh, y disgyblion yma os dwi eisiau mynd mewn i weld beth di safon y gwaith yma um, o ddifri. So mae hwn yn cynnig, fel dwi'n dweud, hyblygrwydd i chi fel athrawon o'n o ran sut ydych chi'n rheoli llif gwaith um, a hefyd wedyn mae'r trosolwg yma chi a'r syniad o beth di lefel yr ymgysylltiad. So dyna ni'n syml syml, Fes ni gallu bod yma drwy dydd yn trafod Google Classroom, uh, ond yn syml syml dyna fo, Yym mae o ar gael i chi ddefnyddio fory os da chi eisiau dechrau ddefnyddio fo. Yym a hefyd, be sy'n werth nodi fo, mae o yn hollol hollol hyblyg. Mi allwch chi ddefnyddio hwn efo unrhyw um, bwnc, unrhyw faes. Be sy'n dda di, sy'n rhaid i'ch tasgau chi fod yn dasgau digidol. Er enghraifft, dwi'n gwneud tasg mewn gwers celf, dydwch fan. Yn aml iawn, dydy celf ddim yn waith digidol. Felly, mi fyswn i'n gallu gofyn y plant wneud darn o waith celf, a mi fyswn nhw wedyn yn gallu gyrru llun drwy ddefnyddio ffôn o symudol neu defnyddio tablet i dynnu llun y gwaith celf yna a gyrru hwnna mewn i fi fel, fel athro i fi gael ei asesio. Felly, sy'n rhaid i bob dim fod yn ddigidol. Mae yna app ar gael ar ffôn symudol, app ar gael ar tablet sy'n caniatau chi i chi wneud hyn. Dyna fo o ran Google Classroom. Unrhyw gwestiwn, plis gyrwch nhw mewn. Um, os Sian a Sian yn eistedd yma yn y cefndir, fel dwi'n dweud, yn barod i ateb eich cwestiynau chi. Dwi jyst yn di sôn yn sydyn cyn fi basio chi'n ôl at Hywel am rhywbeth arall sy'n newydd iawn i hwb, sy'n hwn ar gael ers o gwmpas diwedd mis mawrth, dechrau mis Ebrill, rhywbeth yr enw Screen Castify. be mae Screencastify yn galluogi chi wneud ydy recordio um, eich sgrin. Mae'r cyfarwyddiadau ar gael yn y ddogfen yma, yn y link mae Howell wedi rhannu efo chi ar gychwyn y sesiwn. Mae yna gyfarwyddiadau yna ar sut allwch chi uh, lawrlwytho a cael mynediad at Screencastify. Mae'n ffordd andros o ddefnyddiol o safbwynt athrawon wan i chi fod yn gallu um, cyflwyno uh, tasgau, yn hytrach na bod fi'n gyrru tasg ar ffurf testyn. So chydig bach, gallu bod yn am amhersonol weithiau, mi allai gyflwyno tasg ar ffurf fideo, so dwi'n recordio'n sgrin, mae llais i yn siarad dros bynnag sydd ar y sgrin i, er mwyn cyflwyno tasg, neu cyflwyno adnodd, neu cyflwyno unrhyw beth yn gallu bod, bod wbeth yn ymwneud efo llesiant ac yn y blaen. Dyma Screencastify yn fan hyn, Mae'n edrych yn fath arwydd, um, saith yn pwyntio i'r dde, oren. Mae hwn yn gallu bod chydig bach yn ar y deg tra da ni'n gwneud gweminarau byw fel hyn. Felly mi fyswn ni iwan gallu rhoi tasg ar um, Google Classroom. Dwi jyst eisiau gluro ar lafar ond beth dwi eisiau disgyblion fod yn wneud. A unig beth dwi eisiau wneud ydy clicio ar y botwm record. Ti'n swnio ofn wrtha fi wedyn, be dwi eisiau recordio, so dwi'n mynd i recordio yn sgrin i gyd, a wedyn dwi'n mynd i glicio y botwm share, a wedyn be wneud y gynnig i fi wneud, bydd y gyfri 3, 2, 1, a wedyn dwi'n recordio. Leon, sori, dorri draws yma ne. Ia. Dydyn ni'n gweld y tab
Na da. Okay. Na.
Diolch weld hwnna'n cyfri yw anel. Felly, dwi wedi gosod tasg newydd ar, ar y classroom chi i enw fod i disgyrchiant. Felly, ydych chi angen mynd mewn i Google Classroom, agor y dasg, a wedyn beth dwi eisiau chi wneud ydy X, Y, Z. Dyma bynnag ydych chi eisiau plant wneud. Ydych chi'n egluro, os chi'n clicio stop sharing, be wneud hwn wneud yn syth, ydych chi'n eitha agor tab newydd a wneud ddangos y fideo. So ddylech chi weld hwn dod drwad ar sgrin wan. So dyma'r fideo dwi newydd recordio. Mi allai glicio yn mute i wrando ar y llais yn hun. Os dwi'n hapus efo hwn, mae gennau fan hyn copy shareable link, so allai glicio hwnna, a wedyn mi allai ollwng y tasg yna, allai roed y link yna i'r plan, i'r plant drwy Google Classroom, neu lle yrru fo mewn e-bost, be bynnag da chi'n ei ddefnyddio i gysylltu hefo eich dysgwyr, neu lle yrru'r link yna, mae hwnna wedyn yn dyn nhw syth drwad i'r fideo. Mae'n troi rhyw, rhyw lefel bach personol i fod yn rhannu tasga um, ac yn y blaen. Unrhyw gwestiwn am Screencastify, plis cysylltwch hefo Oson y Sian drwy'r drwy cwestiynau. Dwi'n mynd i roi chi'n ôl drosodd um, i Howell wan. Os di Hywel yn barod. Ti ar uh, mute, Hywel?
Dwi'n barod, ond ydy'r sgrin yma'n barod, felly rhaid chi aros o fi am bach. Sgrin i bach, fan. Reit, dyma ni. Dwi'n gwybod pawb yn gweld y sgrin, fan, felly dyn ni nôl ar wefan hwb. A eto, os ydyn ni'n mynd i edrych ar yr offer, mae rhaid i bwyso'r dewislen yn fan hyn. A felly, dyn ni wedi bod yn edrych ar Flipgrid, mae Gwion wedi bod ar Google uh, for Education. Peth nesaf, dyn ni wedi siarad amdano wedi Office 365, ond yn bras iawn, chydig o wybodaeth am bob uh, nodwedd sy'n ar gael yma. yna. Mae hwn yn rhywbeth newydd sydd wedi digwydd, felly mae Outlook yn rhan o Office 365, Ond rwan mae hwb wedi ychwynegu um, bwtwm unigol iddo fo er mwyn mynd syth fewn i'ch e-byst. Ond rwan o'n i fewn i Office 365. Gwasgu'r bwtwm yna. Wedyn ydych chi'n cael yr dudalen yma o'ch blaen. Felly, jyst mynd i siarad yn sydyn iawn dros yr, um, yr offer yma sydd ar gael i chi. Felly'r uh, Outlook ydy'ch e-byst yn defnyddio at hwbcymru.net. OneDrive ydy'ch uh, co cwmwl. Um, mae hwnna'n unlimited faint o uh, bethau ydych chi'n gallu storio yn fanna. Um, ac yn ffordd dda o storio gwybodaeth, data, um, mewn ffordd saff gan fod o'n ddefnyddio um, password. Uh, Word, pawb yn gwario the Word, Excel a PowerPoint, fel mae Gwion wedi sôn o'r blaen, um, mae posib lawrlwytho um, Office um, i'ch cyfrifiadur Uh, ac wrth i wneud hynny, mae eisiau pwyso'r bwtwm yma fan hyn, install office. Um, felly, un peth sydd eisiau bod yn ymwybodol ohono fo, yn wedi hefo Excel yn yr fersiynau uh, sydd ar-lein, ydy dydy, dydych chi'n methu gwneud gymaint o bethau a fysa chi'n gallu gwneud yn yr un sydd wedi cael, sydd wedi chi'n lawr lwytho hwn, lle. Felly, ia, dim llawer o bethau chwanegol, ond jyst i bod yn ymwybodol o hynny, lle. OneNote, ffordd o greu um, nodiadau a cadw nhw yn ddigidol. Um, Dwi'n defnyddio lot ar hwnna yn ddiweddar rwan. Uh, teams, ffordd o gyfathrebu efo pobl o fewn eich tîm o fewn yr ysgol, a rhannu dogfennau. Class Notebook yn gweithio'r un fath â OneNote. Um, Microsoft Sway, jyst yn ffordd o greu uh, cyflwyniadau ac adroddiadau sydd yn interactif. Um, a Forms ydy fel Google Forms, uh, creu holiduron a derbyn uh, ymatebion yn ôl iddo falle. Dyn ni'n nes ar ôl fan hyn ydy uh, Microsoft Stream, sef fersiwn Microsoft o YouTube. Um, a yn fanna, dyna lle fysych chi'n ffeindio um, Mae'n siŵr allan hwn. Dyna lle ydych chi'n ffindio uh, hen weminarau sydd wedi cael ei greu um, ar hwb os ydych chi'n mynd i chwilio am hyn allu yn Microsoft Stream. Felly, na i basio nôl i Gwion rwan. Mae Gwion yn mynd i siarad am Adobe Spark yn sydyn iawn, dwi'n meddwl, Gwion. Um, Dwi'n ei stopio rannu sgrin efo chi. A Gwion yn rhannu sgrin efo chi wan gobeithio. Diolch, Will. na i jyst rhannu'n sgrin yn gyflym iawn efo chi fan. Iawn, dyma ni. Dwi jyst yn di gloi, ddim mae'n chydig o funedau eto, jyst yn di gloi hefo awgrymiad i chi. Um, yr awgrym ydy, mae yna raglen newydd ar gael ar hwb o'r enw Adobe Spark. Um, a dwi'n gwybod os ydych chi'n gyfarwydd efo Adobe Spark, ond mae o'n becyn, oedd Pete gyfeirio at efo'r gychwyn y sesiwn, mae o'n becyn sy'n costio, um, dwi'n dwi meddwl 10 pint, 50 ceiniog i bob defnyddiwr bob mis ydi o. So, os ydych chi'n gwneud sym, mae'n 10 pint, 50, lle os efo pob un disgybl yng Nghymru a pob un aelod o staff yng Nghymru. Um, dyna faint y bres mae hwn yn gostio yn isol i, i Lywodraeth Cymru. Mae'r ffaith bod nhw'n buddsoddi gymaint yn, yn Adobe Spark yn awgrymu fi bod nhw'n gweld potensial uh, mawr yn y rhaglen. Dwi ddim yn gofnodi hwb, mi ddylswch chi weld Adobe Spark yn ymddangos wan ar y, ar y ddewislen. So drwy glicio i agor Adobe Spark, fel dwi'n dweud, mae yna weminarau yn bodoli ar hwb um, sy'n tywys chi drwy y nodweddion o'n o fewn yr holl uh, rhaglenni sydd o fewn Adobe Spark. Just i sgwyl hwn lwytho. A ni, mae dair rhaglen yn bodoli o fewn Adobe Spark. So mae yna wahanol agweddau i'r rhaglen. Mae gennych chi wbeth ar enw Adobe Spark Video sy'n caniatáu i chi gyflwyno gwybodaeth ar ffurf fideo Um, mae gennych chi rhywbeth o'r enw Adobe Spark Post, so mae hwnna'n canetau i chi greu infographics yn ffordd eitha gweledol, ffordd eitha, um, eitha uh, pelgar o ran y gwybodaeth ac o gyflwyno gwybodaeth. A mae gennych chi rhywbeth o'r enw Adobe Spark Page. Eto ffordd gyflwyno gwybodaeth mwy estynedig ydy hwnna. Mae'n ffordd ydych chi'n creu tudalen, uh, tudalen ar y we. Drwy ddefnyddio Adobe Spark Page, dyna ydy'r adnodd da ni wedi rannu hefo chi heddiw, yr link mae Hywel wedi rannu. Na i ddim trafod gormod am hwn efo chi heddiw, unig beth sy'n ni'n dweud, mae bendant werth eich amser chi fod yn eistedd ella jyst am rhyw ddeg munud mi nos yn edrych ar beth di potensial hwn. Dwi wedi defnyddio ambell waith, a dwi'n gweld hi'n anodd iawn i greu rhywbeth sydd ddim yn edrych yn dda, um, oherwydd mae o'n cadw chi fewn ffiniau penodol. Dim os be dim honci, dim os be dim yn hestyn ni, mi allai greu rhywbeth ar Adobe Spark. Wedyn, yr awgrym ydy, fel dwi wedi dweud, treuliwch beth, beth soddwch chi bach amser yn edrych ar Adobe Spark. Dwi'n siŵr bod o wbeth yna sydd um, Mae'n rhywbeth yna sydd yn mynd i fod o werth i chi a'ch pwnc, dwi'n siŵr. Um, dwi jyst yn mynd i gyfeirio'n sydyn cyn i chi fynd, pro yma, at uh, yr link mae Howell wedi rannu hefo chi. So dyma'r link, offer hwb, cymorth ychwanegol, beth sydd ar gael a ble. So dwi'n siŵr wrth Howell rannu'r link unwaith eto, jyst cyn i chi adael pro yma. Be da ni wedi gwneud yn fan hyn ydy cyfeirio at y rhaglenni da ni 'di eich tywys chi drwyddyn nhw heddiw, Google for Education yn fan hyn fel enghraifft, hefo cyfres o adnoddau fideos ydy hyn yn aml iawn, fideos byrion, 2-4 munud bob un, yn cyflwyno sy'n mae creu dosbarth ar, ar, ar Google Classroom. So, os ydych chi wedi gweld hwn heddiw, mae tro gyntaf, ydych chi'n meddwl, waw, mae hwnna'n rhywbeth allai ddefnyddio Dyma lle sy'n chi'n mynd rwan, creu dosbarth yn Google Classroom, a mi allwch chi ddefnyddio hwn, fel dwi'n dweud, fory nesaf os da chi'n dymuno gwneud hynny. Mae'n gyfres o stwff adnoddau defnyddiol i chi yn fan hyn, cymorth ychwanegol, mae yna stwff sy'n bodoli wedyn gan Google. Uh, ni sydd wedi creu stwff uchod yma, stwff ar y top, so rhanbartha um, drwy Gymru sydd wedi creu hyn. Mae'r stwff ychwanegol mae'n dod gan Google. Sy'n awgrymu, os ydych chi wedi gweld rhywbeth ar Google, ydych chi'n meddwl bod chi ffansi dysgu mwy amdano nhw, mae Google yn cynnig cyrsiau ar-lein first day of Google Classroom, first day of Google Slides ac yn y blaen. A beth di hein ydy tutorials, uh, fideos sy'n para rhyw 5-6 munud yr un, a mae yna gyfres ohonyn nhw chi wylio, a mae yna dasgau bach i chi wneud rhwng y fideos ac yn y blaen. Ffordd gwych, dyma lle nes i ddysgu sy'n o defnyddio Google Classroom drwy fynd ar First Day of Google Classrooms. Mae'n adnodd gwych, mae'n adnodd hynod y safonol, mae'n yna ar eich cyfer chi os ydych chi'n dymuno um, i ddefnyddio fo. Ac yn fan hyn, mae yna weminarau. So mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio hefo Google ac a Office, uh, sorry, Microsoft a Flipgrid ac yn y blaen, er mwyn creu gweminarau. Mae yna links i'r gweminarau yn y ddogfen yma, so cliciwch ar y link, wedyn bydd hwnna yn ddech chi drwad at dudalen lle mae yna wybodaeth ar sut allwch chi gael mynediad at um, y gweminarau yma. So mae yna ni stwff yma ar Office 365, Yn y stwff yma, Screencastify, Adobe Spark um, a Flipgrid. Dyn, plis, os gynnwch chi amser, os gynnwch chi ddiddordeb i edrych mewn fwy o fanylder ar rhywbeth, dyma lle sy'n ni'n awgrymu um, bod chi'n mynd. So, dwi'n siŵr bod Howell wedi rhannu'r link yna. Dwi'n wedi rhannu un link arall efo chi wan. Os allwch chi um, rhoi munud o'ch amser i ni pnawn yma. Dwi'n mynd i rannu link i ffurflen adborth. A prif bwrpas y ffurflen adborth yma ydy ni gael clywed ganddo chi uh, be ydych chi'n hoffi i weld yn y dyfodol. So, os ydych chi'n hoffi gweminar arall a rhywbeth penodol, plis rhannwch syniadau hefo ni drwy lenwi y ffurflen yma. Hefyd, mae ni gael gweld pwy sydd wedi dod yma, pwy sydd wedi gwylio heddiw, um, beth ydych chi'n feddwl o'r gweminar, ydy'r math yma o sesiwn yma yn effeithiol, da chi wedi mwynhau, uh, beth sy'n ei gallu gwneud y well tro nesaf, da chi wedi hen arfer o'r math yma gwestiynau. Felly, plis llenwch uh, y ffurflen yna a'r link olau i fi rannu hefo chi wan uh, ar y chat. Um, a diolch yn fawr iawn chi'n rhaid eich amser, pnawn ma, dyn ni'n chydig bach dros yn amser, ond dwi'n gobeithio bod chi wedi dysgu beth, dwi'n gobeithio bod yna chi fwy syniadau wan i fynd i chwilio um, am fwy o bethau. Mi fydd y tîm yma am ryw ddeg munud eto, da ni wedi orffen yr alwad, ond mi mae bosib i chi yrru cwestiynau i mewn ar ôl i'r alwad yma orffen. Os oes gennych chi fwy gwestiynau, e, fyddwn ni falch iawn o gael ateb i ni. Fel dwi'n gwybod, mae yna 52 yn y gaseuon wedi cyrraedd ni pnawn yma, so diolch i chi am yr cwestiynau, gobeithio bod chi wedi cael yr atebion ydych chi angen. Fel dwi'n dweud, mae gennych chi rhyw ddeg munud i yrru mwy o stwff. Diolch yn fawr iawn chi, hwyl fawr, ta-ra.